ایشیا گھی ایشیا گھی مل دے ماشاءاللہ ہی ٹائم مالک صاحب ہیں اور انہاں دا ایویں اے فارم ہاؤس فارم ہاؤس یا فارم ہاؤس جی تو اے نواں فارم ہاؤس بنے ہوئے ماشاءاللہ دیکھو اے انٹری گیٹ ہی وے بلکہ پہلے پیچھا ایک انٹری گیٹ ہے اور اے دوجا انٹری گیٹ ہے ماشاءاللہ ہن اگاں چل دے ہیں تو اکو انہاں دا ماحول چیک کروینا ہے یقین کرو ایسا وی آئی پی ماحول ہے نا میں ایسا ماحول وی آئی پی ماحول کدے نہیں کہنی تھا اے نال نال گھا وغیرہ وجادا ہے اور امبا دے درخت ہیں ماشاءاللہ

اور ماشاءاللہ وی آئی پی مول سی چیک کرو میرے کزن نالن سی ماشاءاللہ شہد بھائی تے انہاں دی وجہ کنے اساں اتھا ہیں کیونکہ انہاں دے اتھا دوست رہ رہن اور انہاں دی اجازت دے نال اساں اتھا ہیں ماشاءاللہ انٹر تھی چکے ہیں جگہ دے تے چیک کرو ماشاءاللہ یہ پھول شول سی لگے ہیں وی آئی پی ماحول حالانکہ تو کو اگر این سائڈ تے ڈٹھا ونے نا پتہ لگے اسا دیہات دے وجہ ودے ہیں اگر این سائڈ تے اگر ڈٹھا ونے تاں ایڈو سائڈ چیک کرو ماشاءاللہ وی آئی پی ماحول ویسے ٹوٹ والی فارم ہاؤس ہے تو تے انجوائے وغیرہ بھی کریں اور اتھا تے کھانا شانا کھانے ماشاءاللہ دیکھو ماحول چیک کرو سی اسی نال فوارا وغیرہ لگیا تھوڑا تھوڑا پانی وغیرہ بچ کھڑے تھیا اور ماشاءاللہ ماحول دیکھو سی وی آئی پی وی آئی پی ماحول شاید اگاں آون یار تو تو اتھے مہمان بن تے کھڑ گئے یار پر لائٹنگ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ایڈو کرشاں ٹیبلاں شیبلاں پھول چھول گملے شملے بڑی دھو دھا سی او کون ہے دوست جڑا ہے تہاڈا اتھا اے سی میاں میاں صاحب میاں صاحب ہیں میاں صاحب آن سی میاں صاحب آن دا ماشاءاللہ سی فارم ہاؤس ہے اون سائیڈ تے جڑا جالیاں تو اگوں نظر آندا ہے ٹوٹل ایندے دیسی مرغ وانی ہے دیسی مرغے وغیرہ کھنے تے جڑے جو اپنے جڑے دوست وغیرہ آن تا وال او جس ٹائم دوستاں کو انوائٹ تھا کرن تا انہاں کو دیسی مرغے دی ڈش تیار کر کے دینا ماشاءاللہ آواز ہی تسا سن لے بیو سو

کہ یار اے ایشیا گھی مل دا جیڑا بہاولپور ایشیا گھی مل ہے اوندے جے مالک صاحبان ہیں جیڑے انہاں دا فارم ہاؤس ہے ماشاءاللہ بڑا آؤٹ کلاس وی آئی پی لوکیشن زبردست دے اوتے ہے اور اتھا سکون ماحول یقین کرے سو کہ اتھا وی آئی پی ماحول ہی وے اے امب شام دے ستے بجارہ وغیرہ دا ہے جس ٹائم بڑے گیٹ کنے انٹری کرو تو پتہ ہی لگدا ہے سا دیہات دے وچ آ گئے ہیں